Johera mag Wuora, jodala mageno, ago ni ruodhwa kendo nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma jehova jaire adonai ebeneza elgibo oloso e thuoloni an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bahati ministries roen ler e piny kaole to kapok owacho wach moro amora Jwera Magura wadhi kulo wiwa piny to wamiyo Nyasach polo kod piny duong'. Iber manade rabi chier mar choke nyakwar joka Jese. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni Ruodha miwa winjo malayo yaye Kristo to mara kuom nying Yesu Kristo. Amen. Johera Magura adhi wuoyo kuom jasigu. Jasigu tiende niya, ng'ama koneno kidhi maber, yore ni dhi maber, dala ni dhi maber, dak ni dhi maber, pith mari dhi maber, ohandi dhi maber, to chwanyo jasigu ok onindi, miyo jasigu tamore nindo nikech gik mabeyo ma Jehova nisi timo e ngimani. koro olokore jasigu odwaro ni mondo mi omak gigi gamen to lwar godo piny kawuono jehova ochiko mondo awuo kuom gima ondiki e muma maler mar nyasachwa e wuok apar kod abich matindo ochiko asomo gimaler mondiki e muma mar nyasach polo kod piny mapokolo muma wacho ni jasikwa nowacho niya kama nobede miting mag joketh gweng' miting mag joketh nyithi ji miting mag joketh nyaka monde ji nyaka yawuot ji miting mikethe nyaka oilni mag ji nowa jasikwa nowacho niya analawgi majukgi mano gima jasigu wacho obiro lawo mojuki ma kata ng'ato dhi Mombasa kata ng'ato wuog mana gotieno mondo jogweng' kik nene to jasiku nowacho nobiro lawo mojuki o oh, kawuono ni jehova chika mondo awuo kuom jasigu ma ok dwar ni mondo mi gik moko manige e kit ngimagi odhi maber kata ng'ato tedo mane dala moro lit ne jasigu kata wuod ng'ato kendo lit ne jasigu kata ng'ato yawo ala lit ne jasigu ah, kawuono adwa lero gik ma jasigu tiyo godo mondo juk kit ngima mar ng'ato jasigu kata oneno mana ng'ato kodonjo gi mtoka e kor gweng' to lit ne jasigu jasigu wacho ni mago to piyo piyo nono be ok lichnwa magi biro moye marieba to tiende gi nyithindwa biro riembo kaka nyange e kor gweng' ka to kawuono wakelo Yesu komeko nyalo mar gik ma ok nyalre. Jalimbe ma kotimo limbe to simba we oduoko, iluonge ni sipana magonyo gik matek, sirikal mayawo jela. Mano e Yesu mwakelo kawuono gokinyi chier mar choke nyakwar joka Jese. Mumba kona e ngeche pradek matindo pradek ne mokwongo en sibuor. We aler gi mondikie momb Jehova gik ma wasigu tiyogo. Namba achiel otiyo kod otegu kod obadho mana somo gima ondiki e muma mar jehova ondiki e ayubu apar kod aboro matindo aboro mane gima dhi somo o osenyumore e gogo mi tiendene omoko jasigu tiyo kod gogo omako godo ap ng'ato otweyo godo ohand ng'ato manyumre to wach nosenyumore e gogo more kowuotho oiko goke ni dak ng'ato osenyumore mane gima jasigu kuongo tiyogo oloso gogo moro to mako godo nyaka hera mana ni ot moro arus mane iloso mane beno chur to dhi to oloso gogo moro to mako to tiende ng'ato liero kochimo polo to wiye ochimo piny e nying yesu janazareth bakelo chier mar choke nyakwar joka jese omuga mano mayo jachien loche lela bang' dala dek simbo mayo jachien kifungu aa simba losonwa warruok e musalaba kingi wacho niya biuru jomogangre gi misike mapek abiro miyo uyweyo mane yesu mwakelo gokinyi sani asomo gimondiki osenyumore e gogo mi tiendene omoko. Ee, obadho, omako funj tiendene matek. Mano gima jasigu wacho, ma ok onyal bwodho. To kata wasigu wacho kamano, ni isemoko matek ma nyaka tuono koro teri siranda. Awuoyo kod ng'ama okwamo mosemoko e gogo. mobadho osemako maywak pile kod pile tuo momake ni oke kuma noae kara jasigu nochiko gogo moketo badho seche ma giketo gogo to giketo badho to giwacho ni nyaka to moki kawuono wacho niya Isaya prabich ang'wen apar gabiriyo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata gichik gogo ma giketo badho ma giketo ratege Ah, wang'eyo Jehova Jaire, Adonai, Ebeneza, El Giboho. Ondikie Jeremaya prariyo gadek prariyo gochiko. Wachna chalo mach, wachna chalo nyundo. Obaro lwanda matindo tindo. Ondikie Zaburi mia achiel kod abiriyo matin apar kod auchiel. Ah, bro turo dhorange mag mula. Mago dhorange mane wasigu noguro sama ne gidhi giloso nyakaratege. To ne giketo ni kato nyar ng'ato ok notedi. Wuod ng'ato ok noyud kare, ohala nomukre. Ondiki Zekaria ang'wen matindo abiriyo ni kata nobedo ni chandruok momako Zerubabel dongo kaka gode, to an Jehova nisi abiro piyo gi mag chal kaka pewe. Ondiki e Zaburi piero ang'wen matindo ariyo noywaya kogolgola e chuodho motimo todo. Mano Ebeneza Elgibo Jehova Shalom. Duong' odog ni chir mar choke, Nyasachwa mapok olo. Duong' odog ni Ebeneza, ng'ama loyi jabaro nam. Yesu mar polo, chunya odendi wendo nam. Ng'ama loyi pok nya neno, ere ng'ama loyo jabaro nam? Ondikie Jeremaya prang'wen matindo ang'wen, asegonyo nyororo ok e lweti. O e nying Yesu ja Nazareth, ondikie Ayuba apar gochiko prariyo kod abich, nitie ng'ate polo malo ka, mabiro resa chieng' giko. Kata wasigu nodagi ni dala unyaka noket ne obadho mano mak dala no ero wakilo Yesu chier mar choke kawuono ni Janasareth biro paro ng'ato mombakona ni teko ne chalo teko jowi ondiki Zaburi mia achiel kod apar gaboro matindo apar kod abiriyo ok abi tho abiro bedo mangima mane en gik mabeyo e piny jo mangima e nying Yesu Janasareth wang'eyo Yesu Lwanda ondiki sa piero ang'wen kod abich asemako lweti ma korachwich mondo ilo wasigu mana mbele kata ne gichiko badho kata ne giketo badho gotich adi to gima wang'eyo mondiki ondiki e zaburi pradek abich matindo abiriyo ne gikunyona bur ka yie manono to gini ma gibiro nyumore e burno kawuono wacho niya kata ne gibiro kod le kata ne gibiro kod gima chalo nade kata ne gibiro kod opawo sama ne wanindo kata ne gibiro kod kwer miluongo nang'o Yaye Nyasachwa to nitie buche ma gikunyo gibiro nyumore kawuono e nying Yesu Kristo mar polo. Erokamano ja Nazareth. Ndike Jeremaya prabich kachiel matindo pradek ang'wen ruodh Babulon nokango Jerusalem mochamo, osenyodho dalano. Sama wasigu biro to ginyodho dala, yawuoyi mabeyo monego kony dala ginyodho, gitieko moko girwake changa, nyiri mabeyo monego kony dalano mago ginego nyaka chwogi, yawuoyi mabeyo kawuono kama mowuok oko oneno ka nyithinde go eko oriedo man e nyim dhorangach gi oko okuongo romo mana kod liete aha muma wacho ni mobolo kucha mana ka gulu ma iye ni nono kendo omwonye mana kondiek sama gidwa ketho dala to gimwonyo kondiek ondiek onge tebo manase eh, ondiek kodonje dala orarwa gimoro amora nyaka nyithindo mane onego konye dala omwonyo mana kondiek osekawo mana gik mabeyo modwaro yawuoyi manoginego konyo eh, eh, gweng' mago ne gikawo ma maram notieko to wito mago ma ok odwar oko kawuono wating'o yesu rora achiel mar choke nyakwar joka jese ondiki jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa wabiro kod yesu raba sani ondiki e isaya piero ariyo gariyo piero gabich chieng'no musmal manogur matek nopudho oko duong' odog ni wendo Duong' odog ni jabaro nam. Ng'ama lo ito ere ai ratego. Parie mama ma ywak ni ai wuora. Pare nyathi sikul ma ywak ni ratego. Ayuba apar gang'wen matin abiriyo wacho ni ka yath osetong' to onyalo inya- onyalo chako ti kendo. Kawuono wabiro ka mondo wawach ne dala moro mane okwamo niya, ondike fweny adek matindo aboro, oseketo dhoot e mbelena ma onge ng'ama nyalo loro. Wawacho ni ohala nochung' malo sani. ich mano imako to siko lwarno nitiere jehova mane oparo ana sama ne penina nyiere kod osiepene ka gidhi aora to nyinge penina ka gidhi moto to nyinge penina o jehova jaire nitie ondike usea aboro matindo abiriyo jo-israel chwoyo yamo to kayo kalausi mano ok notimre e ngima ni e nying Yesu ja Nazareth wakelo Yesu ka Jehova story changer El Gibo name changer oloko nying Jakobo ka Isaka ukone ni Jakobo kochakre kawuono iluongi niya Israel ng'at mogwedhi oloko nying Sarai mobedo min ng'ato yaye Nyasachwa to pod ngima oloko nying Josef kanie piny mawendo ma Josef obedo prime minister oloko nying Ruth elela dhako ma chi liel moloko mobedo wuon puodho en ang'o ma notemogo lwanda motame loyo ang'eyo jabaro nam chier mar choke nyakwar joka jese omuga no to nyalo ratego to nyalo jabaro nam nyalo misango wa to nyalo yesu wa to nyalo ratego nyalo gima loye to pok aneno pok aneno gima notemgo lwanda motame loyo wang'eye jabaro nam no yesu nitie teko ne chalo teko jowi misinga mar polo enitie enitie ratego nitie Olimo dala gi Lazaro ja Bethania, oyudo ka ywak nie pacho, nduru ochimo olimo, olimo dala. Mano Jehova Yesu ka Jehova simba wacho ni goluru kitego mondo ung'iel mabor. Wabiro sani mondo wawach ni ich maremo no sibuor bro miye ng'iele mabor. Oromo kod nyako ma iye osechweri gapar kod ariyo sama noromo kodeno muma wacho ni jochiethe ma gweng'gi nosechamo mwandu morumo tiende ni kata gweno ne onge dala to nyako nodong' ka en osiep lwang'ni kaachiel koda mifuolo ema luwe to sama noromo kod yesu jamak lweti ji chier mar choke nyakwar joka jesi omuga ma japar jomokwamo ratego ma jasir jomolewo mane sama ich maremo norumo nyaka fredi ma notugore iye mago nochung' gi sechego noromo kod yesu osiptal mar osiptende romo kod wuoyi kolewo e dho yawo higa pradek kod aboro Yesu osiptal mang'ongo jabura noze odese wacho niya ondike Jeremaya achiel matindo apar asemiyi teko mar muko gi pudho gi go piny ondike Zaburi pradek matindo apar kod achiel kawuoro ni agonyo lepi mag ywak tamiyi lewni mag mor mano e Jehova mowakelo sani

abaloyito ere ratego ng'ama loyito ere mwang'eyo yesu mane ochungo yamo ka joote ni e dier nam mane yesu mwakelo gokinyi obiro chungo yamo mochimo pacho yamo mar tho ema pile kod pile iyo ng'eyo ni tho kabiro to mano mane dhi dala gi jokang'ane ah, yesu biro chungo yamono yamo manyalo mako ng'ato mar tuo bang' tuo kawuono wacho niya nitie ja paradiso osana ne mchenja kawuono ni obiro loko stori mar dala mokwamo dala molewono yesu biro loko storino kawuono ondiki e isaya prang'wen kod ochiko matindo prariyo kod abich an ruoth nyasaye tadwoko niya joma otwe nogol kata mana kuom ng'at maratego ng'at maratego ma ji oluoro e kor gweng' oluore kama ji tiye oluore aha en ng'at maratego ong'eye en bende owuotho koiko goke noratego ji ong'eye to kawuono wakelo yesu ratego ratego mar roteke ng'at mane opudho paulo kod sila e jela jela manade manie dalano kawuono yesu golo ah, anwoyo gima ondiki a ruoth nyasaye to adwoko niya ng'ama dwoko en mana jehova jaire adonai ebeneza en gi bor ah, joma otue nogol kata mana kuom ng'at maratego joma otue e tuoche ah, tuo mosethiedhi motamore miye moro ma samoro samoro iluongo na poyo madichuo ng'at manotue no kawuono wach ni goli e lwete e nying yesu janasaret nyaka yawuoyi ma tije notamore ting' otesenigo eko sani wadhigo ir yesu ratego duong' odog ni wendo Luongo dago ni jabaro nam ok wachak wabedo misumbni ok wanachak wabed wasumbni e nying Yesu Kristo mar polo ah, dala mane otwe ne igonyo sani nyithindo mane otwe mane nie nyororogo o oh, kawuono ne igonyogi e nying Yesu Janasareth ah, ondike Jeremia prang'wen matindo ang'wen kawuono agolo nyororo ok e lweti ondike e Naum achiel matindo apar kod adek ah, nyororo ichodo kawuono wakelo Yesu hakso acharan manyalo kwoyo dala mano yiech e nying Yesu ja Nazareth wakele sani kano paro nyako ma iye nochweri ga par gariyo merwa bia bia sani bia mola mola gi chongi wadwarom kod Yesu sani kano paro ana mane iluongo ni migumba ah kara migumba tango e nying Yesu ja Nazareth tinga tinga badi to maka maka ino Nitie Jehova manyalo duoko geno kama geno noserume. Ka nochiero Lazaro, hala nonyalo chiero sani. Onyalo chiero dak ma nokethore no sani. E nying Yesu ja Nazareth wawacho niya, nitie geno kama geno onge. Nitie ja paradiso Yesu manyalo timo ng'wono ne ng'at mokwamo. Bi abiya ir Yesu sani, wadhi ir jarombo. Yesu biro timo ng'wono ne ng'amo yie sani. Wadhi kodi e lamo. Jehova mar oganda lweny. Rabi, parie mama molewo ni ruodha, pare nyathi sikul molewo ni wuora, pare dala molewo ni aira tego. Yesu, parie dala ni ai japuonj, pare jogi maywak ni gi ai ruodh ngima, jole mama maywak ni ai thuon Yesu sir gi japuonj ting' gi malo. Duong' kod pak odog ni ja Nazareth. Ichung' kodgi ruodhi kedo. To mana kuom nying Yesu Kristo. Amen. Johera mag wuora jodala mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole.

5376 Mad Jehova ma jasir joge osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kondalo. Amen.